Den Hende Extraordinario nos tin e ganadornan di e competencia literario Arte di Palabra, caminda nos ta enaltece e idioma Papiamento cu poesia y cuenta corto. Ban ser a conoci cu nos ganadornan. Mi nomber ta Julinette de Leeuw y ami a participa den. Arte di palabra, ganando number uno di mi categoria dei cuenta existente. Y abo cu ta wak mi, mi ta encurasha bo pa siguiente aña bo bin cu masha smaak mes, cu sea un poema existente, of cu un cu bo a skibi bo mes, of un cuenta existente, of un cu bo a composita bo mes. Mi ta invita bo pa otro aña bo bini, anto disfruta di un experiencia cu bo no por lubida. Y ami. Mi ta hopi kontentu ku mi ta tin e oportunidat aki pa por presentá den arte di palabra. Tambe mi ta duna danki na Nashurna Godvriend ku a train mi i Tiandro tambe. Mi ke duna bosan, si bosan ta wak mi aki, danki, pasobra sin bosan mi no por a bin aki riba nan. Paso tambe na skol ta ta hopi tiki mas kompliká e aña aki pa por drenta, pero mi a hasi ele. Mi p'esei mi ken duna danki primeramente na nos Dios Todopoderoso i tambe na mi kouchnan i tambe endenan ku a laga mi partisipa na Arte di Palabra. Den Arte di Palabra bo ta haña un eksperensia úniko ku mi no ta kere niun otro kaminda lo bo haña. Endenan masha amigabel, bo ta haña sa kosnan. Ku bo no por haña sa den otro kosnan. Por ehèmpel, konta kuenta, konta poesia. Bo por ekspresá bo mes i hendenan lo bai gust'é. Batman i e payaso sikópata. Tur rende konos'é Batman. E ta un di e héroenan di Kòrsou i di mundu. El a salba míles di hende na Kòrsou i salba e mundu masha hopi bia. Pero, masha dia nos ni na tende nada di Batman. Ta kiko por a pas'é? Ta hopi malbado ke mira dos Batman bou di tera, entre otro e Joker. Mi nòmber ta Amareisha Locadia. Mi a partisipá den Arte di Palabra. Komo ku Fey chikitu mi tabata dediká mi mes na Poema M'a gana promé premio di poema esistente Mi a presenta kiko ta mi kultura Mi oktor tabata Kodachi. Siami kiko ta mi kultura M'a skucha hopi di su kansionnan Pero te ainda mi no por mira su kara Riba su ritmo mi a wapa Saboreando e dulsura di su kokada Ma tòg. Mi no conoce e receta di su ten talaria. Siñami kico ta mi cultura. I ba mi bek den brasa di mi antepasadonan, conta mi cuenta di Nancy i Xi Maria pa yenami cu alegria. Stoba mi carni i kenta mi ardunan. Siñami kico ta mi cultura, paso anke mi ta sinti e den mi sanger. Te ahinda mi ta kana dualdo den kunuku di mi komprendementu, maske tur momentu ta manera mi ta hole su perfume den soya di bientu. Por fabor, skucha mi glamor, si bo por saka mi for mi konfukshon i siñalmi kiko ta mi kultura. Mi a partisipá na Arte di Palabra pasobra mi tabata un tarea. Pa skol, anto mi a hañ'é algu asina lèuk pa mi por ekspresá mi mes. E eksperiensia di arte di palabra ta hopi úniko, ya ku ora bo ta subi riba stage bo por ekspresá bo mes, bo tin un públiko ku ta tendiendo di loke abo ta Papia. E aña aki mi kier a ekspresá un ousilio, un pa nos naturalesa ku e ta bezig ta puntra pa yudansa. Mi ta rabiá. Mi no ta komprondé kon mi isla ta birando algu ku mi no ke mira. Unda nos beyesa natural a keda? Lanzamento, Wak noticia, cu un tiger so a keda na bida! Nos animalnan cu ta completa naturalesa tur dia ta preocupa. Ta di berdad, boso no ta ripara nada! Kan riba kaya. Promé kos bo ta wak, ta kos ben tabou. E turtuganan no sa mas kiko ta nan kuminda. Ta di bèrdat ta ami so a nota esaki? Ta kiko boso ke pa e turistanan bisa? Ni nan paisnan no sa apresiá. Kita para di e trato. Tur akshon tin su konsekuensia, pero tambe nan solushon. Nan stòp di mustra dede. Ta nos tin ku hasi e diferensha. Un kambio chikí. Ta hasi kosnan grandi. Nos kas ta roga pa un yudansa e no por mas ke karga. Ban hobennan tin speransa nos por logr'é.